Helo na! Mae'r na eisiau siarad heddiw am y gair ban. Ban. A lle mae'r gair ma'n digwydd a beth di hanes o. A mi ydych chi eisoes yn gyfarwydd â'r gair ban mewn sawl lle. Rwan ta, rhywbeth fel hyn. Fel yna ydy ban yn y bôn. Os da chi'n hoff o'r math yma drafodaethau, os gwelwch yn dda, cliciwch ar subscribe. Rwan, gan i fynd yn ôl dy gair ban, dio ddim wir yn air byw mewn Cymraeg diweddar, ond mae'n siŵr bod chi'n gwybod amdano fo, mae'n geiriau fel Triban, tri ban, tri ffug. Uh, mae debyg mae ystyr wreiddiol y gair rhywbeth fel corn, neu rhywbeth ar ffurf neu siap corn. Felly nid mynydd uh, uh, gwastad crwn fyddai ban moel di hwnnw, ond rhywbeth gweddol bigog. Dyna pam da ni'n cael yr enw Pen y Fan, mynydd gweddol serth, a bannau brycheiniog. Wel, mi oedd y gair mae'n rhaid yn weddol hysbys mewn Cymraeg lled ddiweddar. Os edrychwch chi ar The Welsh Vocabulary of the Bangor District gan Fynes Clinton, y campwaith o'i rhiadur a gyhoeddwyd ym 1911, astudiaeth dafodiaeth dafodieithol rhyfeddol. Mae yna sôn fyna am bysgodyn, the spotted ray, a'r enw'n Gymraeg am hwnnw ydy morgath y fannog. Ac os edrychwch chi ar be ydy ydy'r spotted ray, Um, math o leta, math o bysgodyn gwastad, uh, lledan o fath, neu rei, ac efo dau gorn, morgath, fannog. Mae hefyd yn ddigwydd yn gair Bangor. Mi fyddwch chi'n gwybod am hwnnw, mae'n enwa llefydd. Ond mae'n debyg mae ystyr Bangor mewn gwirionedd ydy ban, sef rhan uchaf, y cor, cor, neu cor. A hyn ydy cor, ydy plethwaith o wiail, clwyd, fatha wattle yn Saesneg. Felly ban gor ydy'r ffon ucha, yr un sy'n cael uh, y glwyd yma. Ond yn Sir Fôn, dal i fod fi'n ama, mae Bangor yn golygu ffon fawr, ffon fawr drom i darog i arwain gwartheg a symud gwartheg i'w taro nhw, eu hystlys neu eu cefna. A gallu Bangor yn yr ystyr yma di pen top uh, y glwyd. Mae'n gallu golygu rhan uchaf yma, mae'n debyg. Beth am ban eto mewn enwau llefydd? Wel, mae ty yn golygu mawr mewn rhagddodiad cadarnhaol. Ac mae wedi cael ei ddefnyddio yn ddiweddar hefyd, nid yn unig mewn hen Gymraeg. tân sydd yn drawiadol ydy trydan, trydan. Bathiad digweddol ddiweddar. Gloyw, try loyw. Ond mae'n hen arddodiad sy'n digwydd mewn llawer o eiriau Cymraeg. Felly, ban mawr, neu ban fawr yn ytrach, ydy Tryfan, Tryfan. Mae yna gynigion bod hwn yn golygu tri ban. Mae hyn yn bosib, mae ban yn gallu bod yn wrwaidd ac yn fanywaidd, fenywaidd mewn gwahanol gyd-destunau. Mae'r try fel rhagddodiad hefyd yn gallu golygu tri. Ewch i weld moel drygarn yn Sir Benfro, dwi'n meddwl. Ar ben y foel yma, yma mae yna dri car yn Carnedd. Yna, um, llefydd claddu o'r pentwr o gerig o'r oes efydd. Am hynny dangos mae moel drygarn bod hyn yn golygu tri yma. Mae'n digwydd mewn hen eiriau fel tryfal, uh, hen air am driongl. Felly tryfan, mae'n bych debyg ydy'r ban mawr, y band trawiadol, nid y, y, y tri ffigyn. A hefyd, os da chi eisiau gweld y tri ffigyn o ochrau Cerrig y Dridion, mae rheina i gweld y, y, y ran fynycha, tra bod Tryfan yn amlwg o lawer o arf o ardal Bangor a Sir y Fôn hefyd fel mynydd mawr. Rwan ta,

Anneol, a rhein ydy pelydrau yr haul, o cyrn yr haul i bob pwrpas. Ond nid yna ddiwedd y stori. Na i ddeud yn sydyn, da ni ddim yn gwybod o le mae'r gair yma'n dŵad, ond mae'n amlwg bod i wreiddiau fo'n mynd yn ôl yn eitha pell oherwydd mae'n digwydd, mae yna amrywiad ohono fo yn digwydd yn yr iaith Eileg a Gwyddeleg. Bein, bein, a bein nifesh ydi ben nefus. Felly mae ben yn ben nefus a ban yn perthyn i gilydd. Dy'r gyfatebiaeth a hanes ddim yn hollol eglur, ond mae'n amlwg bod nhw'n mynd yn, yn ôl o leia i famiaith y Frythoneg a'r Wyddeleg. Felly Ben Nevis ag ati. Oedd eich fwy diddorol byth i lawer ohonoch chi, mi oedd y gair yma yn digwydd ym Myrthoneg yr Hen Ogledd, Cwmbreg. Wel, da ni'n gwybod bod og um, yn golygu llawn o rhywbeth, yn cael rhywbeth gael ei nodweddu. Felly, uh, ni'n trio meddwl am air yn Gymraeg rwan, uh, godidog. Ni yw derfyniad ansofair. Lle sydd yn llawn o fannau ydy bannog. A hwn ydy'r mynyddoedd neu'r bryniau gweddol serth lle mae'r Bannock Burn yn codi i'r gogledd o Glasgow a gogledd ddwyrain wir, Garmynnock Hills a, a'r holl ardal yna. Felly mae Bannock Burn yn air Brythoneg. Mae'n digwydd yng nghanian Eirin hefyd, tra Banawg, uh, tu draw i Bannog. Mae rhan fwyaf yn ama bod hyn yn golygu rhywun o Brydyn, o Pictland, uh, tu draw i'r Bannock Burn, er bod rhai eraill wedi cynnig o Bannog yn cyfeirio at uh, ardal ganolog fynyddig yr Alban a bod y y person yma sydd yn yng Ngosgor Gododdin yn dŵad o bellach i'r gogledd. Ond mae yna un ban arall dwi eisiau sôn amdano fo. Eglwys fach sydd bellach yn Glasgow. Mi na i rhywbeth uh, hirach am hwn uh, yn y man o'r enw gyfan. Ac yn yr eglwys bellach, yn y fynwent oedden nhw, mae yna nifer o gerig bedd trawiadol. A dyma lle bydda, dyma oedd canolfan eglwysig teyrnas Ystrad Clyd. Uh, uh, al Clyd Ystrad sy'n dod yn Ystrad Clyd yn ddiweddarach. A mae'n debyg bod yr eglwys wedi'i lleoli fan'na oherwydd wrth ymyl yr eglwys tan yn ddiweddar, nes bod y diwydiannwyr wedi ei chwalu o, mi oedd 'na fryn trawiadol, claddfa o'r oes efydd wedi cael ei ehangu ac mi oedd hwn tua deg llath ar hugain o uchdar, a mae'n amlwg bod hwn wedi cael ei addasu yng nghyfnod brenhinoedd Ystrad Clud. i ni i roi gogerddau yn fo, fatha camau, steps felly. A bod hwn fel thing a llychlynwyr ag ati yn fan uh, a yn fryncyn, pen gwastad, lle bydda seremoniau'n cael eu cynnal, bydda uh, brenhinoedd yn cael eu harwisgo, mae'n debyg wrth ymyl yr eglwys. A da ni'n gwybod bod go yn Gymraeg yn golygu wrth di tebyg i, gweddol, go dda, go lew. Mae'n digwydd, mae'n golau hefyd, a rhywbeth tebyg i, rhywbeth chydig yn llai. Felly gair am fan, ban, sydd yn Ddim yn anferth ydi go fan. A yr athro Thomas Clancy sydd wedi datblygu'r syniad yma, nid yma fi. Felly gofyn, go fan yn rhoi gyfyn yn Glasgow bellach. A ewch yno i weld uh, y cerig os gewch chi gyfle un diwrnod. Felly dyna ni, dipyn o hanes y gair Ban, mae'n perthyn i Bain yn yr Wyddeleg, Gaeleg yr Alban, Ben Nevis, mae'n perthyn i Bangor yn Gymraeg ac yn perthyn i Bangor y Ffon ac mae'n berthyn i Bannau Brycheiniog, Tryfan a Gofen yn Glasgow bellach. Cofiwch bwyso subscribe a diolch yn fawr.